Nihin September ni kua thonghni kul le li The Hakha Post thawngchimnak hram kan thawk cang lai. Hakha zamtak lo ding in CDF Hakha nih forhfialnak a tuah. Hakha khuapi rawk lo in ral tei ding in timhtuah a si caah khuami hna nih khua zamtak lo ding in CDF Hakha nih mizapi sin ah theihternak a tuah. CDF Hakha President Pu Hram Lian nih Nizan September nisarih ah mizapi sin biacah timi tlangtar in theihternak a tuah i a cunglei bantukin khua zamtak lo dingin forhfialnak a tuah hi a si. Hakha cu Chinram khualipi caah Pathian nih siangbawi hna hmangin a thimmi le siangbawi luruh he a hngahmi khua a si. Mipi zong zam hau lo, khuapi zong rawk lo tein ral kan tei lai. Hakha khuapi rawk hlah seh ti na duh ahcun hrial ta u tiah thanh a si hlan cu zamtak hlah. Zamtakmi khua cu khuachia le ralhrang lawng nih an hngah. Hakha a zamtakmi cu Hakha a rawh zongah a poi lo a timi an si tiah Pu Hram Lian nih a Facebook cahmai in theihternak a tuah. Hakha khuapi laknak rung operation cu dotthum in kalpi a si i atu ah a dotkhatnak a simi ralkap thazaang chah tiang lawng kalpi a si rih. A dothnihnak a simi thazaang tumtlang in nam a si tikah cun mizapi sinah theihternak tuah a si te lai tiah a langhter chap. Mizapi lei nih zulh dingmi Ralhrang Cozah sac he pehtlaihnak ngeih lo ding, mizapi caah harnak a chuahpitu rithaisi phorh le zuar lo ding, kokek thil sawksam lo ding, uico zuat rih lo ding le Hakha University lam zulh rih lo ding in CDF-Hakha nih theihternak a tuah chap. Kahdohnak a chuah tikah mizapi nih himnak an hmuh nakhnga khor banka tuah cio ding, zan ih tikah a himnak ah ih lengmang ding, lakruak in a herh dingmi eidin le sii ti bantuk pawl i timhtuah cia ding le puakthawng theih tikah mah himnak ruah hmasa ding zong in theihternak an tuah chap. CDF-Hakha nih a kalpi cuahmahmi ram le miphun luatnak caah chawva lei zongin mizapi nih lungtho tein i tel rih dingin forhfialnak an tuah. Mindat ah kum sawmli hrawnghrang pa pawl sac ralkap nih an tlaih hna. Mindat khuachung ah sac ralkap nih Kum sawmli chung a simi pa pawl an tlaih hna i Khalai ah Tu-74 ralkap sakhan ah an kalpi hna tiah tualchungmi nih an chim. Tualchungmi pakhat nih kum sawmthum le kum sarih, kum sawmthum le kum riat le kum sawmthum le kum kua a simi pa pathum sac ralkap nih an tlaih hna. RC biakinn lei ah facang cawk ding in an kal lio ah an tlaih hna. Kei zong thinphang ngai in ka zaam. Mah hnu ah a dang an tlaihmi hna zong an um tiah a chim. Atu September nithum zongah khan sianginn a kaimi siangngakchia cheukhat sac ralkap nih an tlaih hna i cu chungah cun siangngakchia pakhat cu an thlah ṭhan tiah theih a si. AA le CDF Mindat nih Mindat khua doh dingin timhtuahnak an ngei timi thawngpang a len bangin sac ralkap nih Mindat peng chungah vanlawng le hriampi in kahdohnak pehtlai in a tuah tiah theih a si. Falam khua ah kahdohnak tuah lo dingin Falam mipi nih nawl an timh. Falam khuachung ah sac ralkap he kahdohnak tuah lo dingin Falam mipi aiawh in Falam pawlpi nih CNO CNDF sinah nawlnak tuah a timh tiah thawng kan theih. Falam khua upa minung sawmruk le panga cu Falam pawlpi hruainak in September ni sarih ah khan Falam khua i nunphung innpi ah tonbiaruahnak an ngei hna i atu bantukin khuakhannak an ngei hi a si tiah Falam tualchung thawngzamhnak meifar thuthang nih a ṭial. Cu tonbiaruahnak ahcun a si khawh ahcun Falam khuapi hi kah loin um khawh a si ahcun ahohmanh nih kah loin um hna sehlaw ti kan duh tiin CNO CNDF sinah nawlnak tuah siseh tiah khuakhannak an ngei. Atu bantukin Falam kah an duh lonak a ruang cu kahdohnak a um tikah mipi le mizapi ralkap lei in a nunnak a liammi an tam lai ti an phan pinah Falam khua hi sersiam khawh lo tiangin a rawk dih lai timi an phan ruangah a si tiah meifar thuthang nih a langhter. Shan, Chin le Kajin ah sac nih vanlawng kahdohnak pehtlai in a tuah. sac nih an sunghmi hmunram pawl doh ṭhan dingin sac ralkap bawizik Min Aung Hlaing nih a chim hnu ah Myanmar ram chung hmun kip ah vanlawng bom thlaknak a tuah i nihin September ni kua zongah Sianchin le Kazhin ah vanlawng in kahdohnak pehtlai in a tuah tiah theih a si. Tlangcungmi hriamtlai pawl nih an lakmi khuapi le khuate pawl kan doh dih ṭhan lai tiah September ni thum ah khan Min Aung Hlaing nih ṭawngci a tlawn lio ah a chim. sac nih a sunghmi hmunram pawl doh ṭhan ding in Yan Nai Min timi operation a kalpi cuahmah i September ni nga le niruk lawng ah khan Myanmar ram chung peng pasarih ah vanlawng in bomb thlaknak a tuah caah Tualchungmi sawmli hrawng an thi. Nihin September ni kua zinglei zongah Shan ram Lashu khua, Chinram Myintep peng le Granny ram Cungkhawan khua hna ah sac nih vanlawng in bom thlaknak a tuah tiah theih a si.